Ki te whei ao, ki te ao mārama. He ringa wera nō Ngāti Raukawa e whakamīharo ana i nā mātana kai rānana, me he hākari mā te kīngi te kōunga o āna mahi taka kai. Ko te taiopenga toi o Te Tai Rāwhiti tētahi o nā kaiwhiwhi pūtea a Toi Aotearoa, he kotahi ira ono miriona tāra te nui. He wāri Māori, he kaitono Māori, he take Māori. He take rānei ēnei ka āki i te Māori ki te pōti hei te kōwhiringa pōti kāwanatanga arohe e kainamu mai ana. Kaina kākāta rahae o te motu whānui rarau mai ki te ao mārama. E ai ki nā Tatauranga hou, kātahi anō ka puta, kua taka iho nā mahi taihara ki tōna hekenga nunui mai anō. Ahakoa te nui o nā mahi tūkino āna kēnge, te mahi tukituki tāhae rawa me ngā kōhurutanga ina wiki tata ake nei. Engari ko te whakapae, kāre ēnei tatauranga i te whakaatu i te whānuitanga o nā āhuatanga mō te tāone e noho nei te taupori nunui rawa o Aotearoa, arā, mō Tāmaki Makaurau. Anā i te pūrongo a Tini Moloney.
Ko te ingoa kārangaranga, Taone Heira. Ināianei taone tukinga pāhuahua. And that is a real shame. Rua tekau tau pea ki muri ko ngā kēnge te take nui ki roto o Tāmaki. Ā, nō reira ko taku tū i tēnei wā tonu e hoa kei ngā whānau me ngā hapori te rongoā ki tēnei take. No, not happy at all.
Ēnei mema pāremata e toru he here ki Tāmaki. Inā kua kitea te āhua whakametometo pāhua i te awatea ki Send Loads, te mahi hurikena, me te whakamataku i te hunga hokohoko.

Me te aha, kei te piki haere ēnei tūmomo hara. Engari kei te heke haere kē te nama o te taiohinga e tū ana ki mua i te kōti. Now, it's frankly a tag and release operation. Ko nā Tā Uru Rarauna i raro i te ture muna kua puta, 430 te maha o nā hara. Whānako, pāhoro me te patu te nuinga o te hunga he hara, he tāne. I visited a dairy in Epsom that's been ram raided six times. It's got to stop. Ka tae atu ki te pakeketanga ka pēhea wā rātou mahi ki roto i te hapori. Ahakoa te heke whakararo o nā whika i roto i ngā tau tata nei, ko te Māori te hunga pāhikahika, 63 ōrau o te hunga 17 te pakeke i tū ki mua i te kōti. I nē te 26 paihēneti he Pākehā, 7 paihēneti he Pasifika, Kotahi pae hēneti he āhia. Police catch these kids but there's nowhere to take them so they take them back perhaps to their parents then they get out and as police officers have told me the kids re-offend before the police can redo the paperwork. Te mea nui, me whakatikahia e tātou kia haumaru ai te noho o tōku rohe pōti. Hoi anō tērā anō te hunga rarikena e tipu mai ana, kua kore e mataku. Jenny Molyneux, Te Ao Mārama.
E 54 miriona tāra kai te whakangaohia e Toi Aotearoa ki tana hōtaka mahi toi, ki a Toi Uru Kahikatea. He pūtea ka whakakaha ake ina mahina toi whai muri ina pānga kino te mate korona, ka whakawhānui hoki ina huihuinga mahi toi huri i Aotearoa. Ko te taiopenga toi o te tai rāwhiti tētahi ka whiwhi pūtea, neke atu i te kotahi ira ono miriona tāra haina tau e toru nei. Anei a Muriwai hei.
Ka nui te whakamoemiti me te whakawhētai a te Tumu Whakarae o te Hui Taurima o te Tai Rāwhiti ki te pūtea tautoko, neke atu i te kotahi miriona tāra te nui. It's a massive milestone for us Um, in a relatively short time, I suppose that we had our first festival in 2019, and our community has really rallied behind the kaupapa, and I really, I think they're the reason um, we've had the success we've had. Ko ia tētahi o ngā rōpū mahi toi, e 58 huri noa i te motu kua whiwhi pūtea tautoko i a Toi Aotearoa. Hei tā Tama Waipara, He huruhuru ēnei ka awhi i ngā mahi whakamahere, whakatairanga hoki i ngā mahinga toi Māori. I also know the difficulty of the environment. I I trained as a classical musician so growing up in in that context and seeing all of this inequality my whole life really has been one of the anchoring reasons why I am so passionate about things like Te Whai Rāwhiti Arts Festivals because I saw this massive um, inequality and inequity, and something that actually our people, by very DNA, are intrinsically linked to and express as a norm. I want my goody, goody, goody, goody profile goody. Black, bold and beautiful. I tēnei tau kua hoki mai a Rutene Spooner ki te ātāmira kia rangona pānuia ai te motu i tōna wairua hikaka. hei whakatenatena hoki i te marea. I think, you know, we've, we've had such a roller coaster with COVID, we've changed and flexed and pivoted. I'm really looking forward to our team and, and our artists and our community actually having some time to plan.
Ko te hui taurima o Te Tai Rāwhiti ka tīmata hei te tuawaru o Oketopa. Muriwai hei Reo Mārama.
Ki Piritana Nui, ko tā Te Ringawera nei nō Ngāti Raukawa, ko tā Matt Burgess mahi, he taka kai mā tētahi kāhui wharekai e whakamīharo nei i ngā pūkenga kai i Rānana. Kua taka kai ia mā te hunga rongonui, mā te hunga mana nui, mā ngā amorangi hoki, pērā i a Nelson Mandela. I te rironga o te Kuini me te kakenga o Kīngi Tiare, he takakai Māori motuhake tāna mahi hou, ā, he hākari mā te Kīngi te kōuna. Anei a Tina Wickliffe.
Ki waho o Rānana Tāone Ko te kāinga Ingarihi rawa nei Rokohanga Ka rongo te ihu i te reka o te hāngī.

Ko Whaimana a Matt, he Māori nō Te Whanganui-ā-Tara, ki ngā kīhini rongonui rawa o Rānana. I wanted to work with the best so I went to May's which is one of Gordon Ramsay's restaurants and I worked there for a little while and then I jumped over and worked with Jamie Oliver which was an incredible experience. I tēnei rā e tunu ana a Matt i te hākari e tōtika ana mā te kāhui ariki. So we're gonna do some food fit for a king today and we've also got a little something for the queen as well. I source the beef from a Kiwi owned company. Cost wise in the UK it's about one hundred and ninety five pounds. Yeah so most men would usually build like a man cave, they might have playstation, not me, I boiled another kitchen. I'll put this Gisborne Chardonnay in the fridge. Yeah, yeah, yeah.
Ināianei ko Matt te kaitohutohu matua o ngā wharekai a Caravan. No margarine around here, eh Matt? Nah man, um. He kohinga wharekai i tīmataria e ngā ringawera nō Pōneke.

Don't know, never met the guy. um, I think that he would. You know, he's been training for this for the past 73 years. So, the star of the show? Yes.
Wow. Look at that.
I tua atu i tēnei hāngi ariki rawa, ara anō atu ngā kāi reka ka horahia ki te tēpu a Matt mā te hunga waimarie.

Anei te kai. Nō mātou te whiwhi i tēnei rā, engari kāre e kore he wā tōna, ka horahia ngā kai a Matt, mā ngā ariki nui. Tina Wickliffe, Te Ao Mārama. Kei tua ake tonu, ko te take e whakapono ana a Kelvin Davis, mā tētahi rautaki hou e pai ake ai te āhua o tāna kura aunoa whakaako i te reo Māori. Hoki mai anō. He rautaki hou kua whakarewaina e te Kāwanatanga kia whakapai ake ai ngā whakaakoranga reo Māori ki ngā kura auraki. Ko Poutama Reo te ingoa o taua rautaki e aro nei kia kore utu ai te ako i te reo, ahurea, tuakiri Māori. Nō reira, ko te mahi a te Tari Arotake Mātaurangi ināianei he whakarite i ngā kaiako. I kōrero ahau ki te Minita Mātauranga Tuarua ki a Kelvin Davis i kō ake nei mō tēnei take, i tīmata ki wāna whakamārama mō Poutama Reo.
He kaupapa tēnei hei āwhinatia i ngā kura auraki ki te mōhio kei hea o rātou pukenga i roto i te reo Māori me pēhea rātou e kake ake i ngā taumata o te poutama reo kia hāpai i ngā pūkenga reo o ngā taitamariki.
Ehako e whakapono ai me whakaako i te reo Māori ki nā kura auraki.
Ā, ki ahau nei he mea pai mō ngā taitamariki katoa o Aotearoa kia tupu ake ai i roto i te reo Māori, ahakoa nō hea rātou, ahakoa Pākehā mā, Hainamana mā, Māori mā, kia tupu ake i roto i te reo Māori i te mea ko te reo tētahi o ngā tino tuakiritanga o Aotearoa. Na, mā nā kaiako tauiwi tonu tēnei hōtaka e whakaputa ka pēhea rātou e whakarite mō tēnei mahi. O, mā te Tari Arotake rātou e tautoko e āwhinatia i roto i tēnei tū āhuatanga kia āwhinatia ai rātou ki te whakapakari ai o rātou pukenga i roto i te ao reo Māori hei hāpaitia i ngā mahi reo Māori kei roto i ō rātou karaihe. Engari, ki tōu matapae ka whakahē ētahi ki tēnei?
Ā, tērā pea wētahi tangata e whakahē ana i te reo Māori, engari kia ahatia rā ō rātou whakaaro, he mea tika tēnei kia whakapakari ai i te reo Māori kei roto i tēnā, i tēnā, i tēnā o ngā kura puta noa i Aotearoa. Nō reira e te Minita e hia te utu ki te whakaputa i tēnei kaupapa e kī ana ko Poutama Reo? Kua hurakau nui te utu mā te Tari Arotake Mātauranga ngā kura e āwhinatia, he āwhina hoki kei runga ā rorohiko, ā ipurangi rānei, hei tautokongia i ngā kaiako i roto i ō rātou mahi whakapakari ai i te reo Māori. Nō reira, ka whai hua nui rānei ki ō whakaaro? Oh, kātahi ngā hua pai o tēnei kaupapa. He mea pai kia rongo ai, kia kite ai i te reo Māori e kōrerotia ana kei roto i ngā kura e puta mai ana i ngā māngai o ngā taitamariki.
Na ko Kelvin Davis tera Minita Matauranga Tuarua. Tenau tonu mai, taihoa ake nei he waari Maori, he kaitono Maori, he take Maori. He take ranei enei ka aaki te Maori ki te pooti hai te kowhiringa pooti kawanatanga a rohe e kainamu mai ana? Hoki mai anō, kia tahuri ake tātou ināianei ki ngā tohu a Tāwhiri-mātea. Nō te tonga, ka pupuhi te hau ki Kaitaia, ka marangai te ahiahi ki Tāmaki-makau-rau, he patapata i āwhanai te hanga ki Rotorua ahiahi pō noa. Kēkē ao katoa ki te rāwhiti, engari ka paki haere hai te ata ki Ngāmotu, ka ua ki reira hai te pō. Ka heke, taratahi ana te ua ki te tāone matua ko ia ki te tonga, he rangi paihua rerekē ki Whakatū. Ka mahea ake nā Kapua Pōuri ki Ōtautahi te ata, mārire noa iho te hau popohiki tāhuna, he rangi ātaahua ki Waihopai. E whakapaetia ana mā te whakarite wāri Māori e nui ake ai tā te Māori puta ki te tuku pōti. Ki roto i Te Tai Tokerau tata ki te 40,000 kai te rārangi pōti Māori, ā, e manako ana nā kaiwhakataetae ki te Kaunihera Rohe o Whangārei i te aranga mai o nā kaupapa e whai pānga nui nei ki te Māori e puta ai nā iwi ki te tuku pōti.
Inā te kaikā o ngā kaitono i ngā wāri Māori, O te Kaunihera ā-Rohe o Whangārei. Tēnā tātou katoa e mihi tēnei ki a koutou. And so it's going to be important for us as as being able to sit at that council table because it's been a long time since we had Māori sit at that table. We've got big decisions coming up, we've got reform coming up, we've got three waters, we've got local government reform. He hui tēnei nā te Poari o Ngāti Wai i whakatū, e kite ā-tinana atu ai te hunga pōti i ngā kaitono, kia rongo hoki i a rātou kōrero. Ko te kaupapa matua e puta i te katoa, ahakoa ngā hononga ki waenga i te kaunihera me ngā iwi, me whakamana ake i te reo o ngā iwi ki roto i te kaunihera. They say they're having a consultation but we even if we input it's not going to change their decision so just making sure that we're co-designing together, co-deciding and co-governing. Te Karieria has hapū, representatives who sit and consider, let's strengthen the decisions that are made at the Te Karieria table. How do we, who have a mandated voice inside the council, actually get that korero back to our whānau, to our hapū, to our iwi. And that has been quite a big problem. Kō atu i te 38 mano ngā tāngata kua rēhita ki te rārangi pōti Māori ki roto i Te Tai Tokerau. Ahakoa he wāhanga noa iho rātou o ngā kaipōti katoa kei te rohe o Whangārei, kei te rangirua tonu mō te putanga o te Māori ki te tuku pōti. And there's a lot of people here tonight that haven't voted before, but because they see their whanaunga standing, they want to get out and vote. Ana i te ao, i te pō, i te winiwini, i te wanawana. E ai ki a Phoenix Ruka, ko te kawe i ngā kōrero a te hunga rangatahi,

E takatū ana te whakatū hui mō te panoni ina ture kāwanatanga i Aotearoa. Ko Constitutional Kōrero 2022, ka huihuia ai nā kaiārahi ōna iwi taketake o te ao me nā mātanga Māori ki Tāmaki Makaurau hai te Noema ki te kite ka pēhea e whai hua ai a Aotearoa i te panonitanga o nā ture kāwanatanga. Ko te mātanga mō nā mana iwi taketake ko Tākuta Claire Charters, tētahi kaiwhakahaere o te hui. Hai tāna, ka kōrerohia te āhua o tētahi ture kāwanatanga e hāngai ana ki te Tiriti, ka kōrerohia hoki te take o te tino rangatiratanga.

It would it would be good to have agreement on our constitution and what is our what are our basic values and how do we think we should be governed. Um, so I think that's that's really important. Nā, hai wherawhera i nā take tōrangapua o te wā kua hono mai te mema pāremata o te rōpū kākāriki a Te Anau Tuiono Inaenei. Kia ora Te Anau, nau mai. Uh, kia ora, tēnā koe, otirā tēnā koutou. Na, kai te whanui haere na korero mo nga tikana kawanatanga, he aha ta te ropu kakariki ki tenei take?
A, kia, kia matou nei, me tiro tatou ki te reports a Matike mai, a, kai reira etahi korero i, i warangahia e, e te motu, na hapori, hapori Maori, na hapu, na iwi, a, no reira, me, me timata tatou ki reira. Ihara te mea kei te, he taupatipati waenganui i te Republic me te Karauna, Ā, me, ko tā, ko te, tā te taha o te Māori kia, kia tirohia ki ō tātou nei whakaaro ake, nō reira kei te tautoko ai ngā kōrero a Tākuta Claire Charters, me, me, me whai whakaaro tātou ki rō tīna āhuatanga katoa, engari ko te timatanga pea, ko te, ko te Reporter ma, mā tiki mai. Kei reira tērā mō mātou. Hoi anō ki ō whakaaro, ki ō whakaaro kei te rite rānei a tauiwi, ā, mō, mō ēnei tūāhua hou?
Ā, me rite rātou, ā, kua rite nā Pākehā ki roto i te, ngā kākāriki, ā, i te me, e, me kaha te motu, me kaha te hunga, nā, te hunga katoa e noho ana ki Aotearoa ki te, ki te aro ki nā oranga, te tiro ki nā o, oranga ki roto i nā, nā kōrero ki roto i te Treaty o Waitangi, nā oranga ki roto i te Waka Putanga, ā, me te Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Mēnā he oranga tērā mō tātou, te iwi taketake, nā Māori ki konei, He oranga nō mō tātou katoa, ā, nō reira, ā, me, me rite, ā, mā runga i te rite, ka tae tātou katoa, ā, kia, kia noho, ā, pai ki roto i tēnei whenua. Nō reira, kei te tautoko. Kia kōrero tāua mō ēnā atu āhua te Tiriti, ā, rā nā Pou pēnei te Tiriti, ā, me te whakaputanga o te whakarangatiratanga kua roa E whāia ana, tāpiri atu ko te whakapuakitanga a te Rūnanga Whakakotahi Nā Iwi o te Ao mō nā mana o ngā iwi taketake, engari ki tō titiro ka whai wāhi tonu ērā ki tō tātou nei ao hurihuri?
Āe, kei te whai wāhi tonu te Waka Putanga me te Tiriti o Waitangi ki roto i te whakapuakitanga kia hāpai atu nā mōtika o ngā iwi taketake. Tērā te take. I whakaritea te Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, te Whakapuakitanga, kia whai wāhi tō tātou nei treaty ki roto i tēnei ao hurihuri nei. Nō reira, i pērā ana ki ngā iwi taketake i haina Te Tai Treaty ki Canada mai, ki ngā wāhi ki Amerika, ki wāhi kē atu, ā, nō reira, i pērā anō ki a tātou noho ana ki Aotearoa nei. Nō reira, he oranga ki roto i tō tātou nei treaty o Waitangi me te whakaputunga mai te wā i tāmokuhia ō tātou nei tīpuna tae noa ki tēnei wā. Naki i tētahi atu take me taku pātai whakamutuna, ā, e whakatata mai ana nā Kōwhiringa Pōti Kāwanatanga ā-Rohe te āhua nei kua rahi ake nā kaitono Māori, kua tū hoki ētahi wāhi wāri Māori ki ētahi rohe. Ki ō whakaaro he take rānei ēnei ka āki te Māori ki te pōti?
Ā, i au e haere ana ki te kōrero ki ngā Māori he, i te me he kei tātou ki tētahi wāhi hau. Tēnei te wā tuatahi kua tūria nā Wāri Māori, nō reira, ā, kei reira he, he whiringa kare nō tātou kia whaia. Nō reira, tāku nei ki ngā, ngā Māori, kia kaha ki te tūku pōti, kia kaha ki te ta, ki te tautoko o tā te nāi kaitono i hoatu ora atu nei ringa kia tū hei māngai mō tātou ki roto i nā, kei roto i nā kaunihera. Te. Te tūmanako ka whai ka whai mōhiotanga ō tātou nei whānau kia mohe mai me pehe kia ora ai ō tātou nei tikanga ki roto i nā tukanga ki roto i nā kaunihera mā runga i tērā he oranga nō tērā mō tātou katoa nō reira kia kaha tātou ki te tuku poti kia tautoko ō tātou nei kaitono kia noho rātou hei hei whakaaro Māori mō tātou ki nā tēpu kaunihera puta nō te motu. Kia kaha ka tika. Te Anau Tuiono o te Rōpū Kākāriki ka nui te mihi ki a koe.
Tēnā koe Tira, tēnā koutou.
A kāti, ki konei whakairihia e te kete kōrero, tēnā toro atu ki te whārangi ipurangi, te taupānga rānei a Te Ao Māori News mō te roanga atu o wā mātou kōrero. Mā te waiata a ringa, nā Te Kapa Haka Ōhātea te hōtaka e whakakapi ana i te waiata, i tihi, kia āio, kia māoriori hoki te noho.